Kapitlu Tnax, Paċi mill-Ġdid F'Raħal Ġdid, sena waħda biss mort skola. Hawnhekk ukoll ix-xorti għenitni għax teacher kelli ieħor, is-Sur Spiteri, li ma kien jiġi xejn minni, li għalih aħna t-tfal tal-klassi konna niġu qabel kollox. Dan l-għalliem tant kien dedikat li mas-sebgħa u kwart ta' filgħodu, l-iskola kienet tibda fit-tmienja, ġa kont tarah sejjer l-iskola u ma kienx joħroġ minn hemm qabel il-ħamsa jew il-ħamsa u nofs. Tant kellu ħeġġa li jrid jgħallem li ġieli kien iħalli l-ħerqa tegħleb il-prudenza u minħabba f'hekk mhux l-ewwel darba li għamel praspar bħal meta qabadni minn għonqi u kien se jifgani Għax jien ma qgħadtx attent li setgħu ġibuh f'għawġ kbir. F'din il-ġrajja qasira ta' tifkiriet, jien għażilt li nikteb kull ma ftakart li għadda minn fuqi mingħajr biża' jew mistħija, mingħajr ma kabbart jew naqqast jew ċekkint. Għalhekk xieraq ngħid hawnhekk speċjalment għal dawk iż-żgħażagħ li qegħdin jaqraw li ħdejn l-iskola għalija ma kien joqgħod xejn. Minkejja li l-logħob kont inħobbu, Liema tifel ma jħobbux? U ma kont nibqa' lura minn xejn, it-tagħlim kont irridu u fil-klassi kont minn ta' quddiem. Dan m'iniex ngħidu bi ftaħir imma biex min jaqra jkollu stampa ċara tal-kwadru tiegħi nnifsi li ippruvajt inpinġi u tal-ġrajjiet li għaddew minn fuqi u minn fuq sħabi f'dawk il-jiem koroh tat-tieni assedju kbir ta' Malta. Dik id-darba li jisser, Alla jaħfirlu, ħatafni minn għonqi kien inċident waħdieni. Mill-bqija jien, flimkien ma' xi tnejn jew tlieta oħra, konna għajn ta' sodisfazzjon għall-għalliem tagħna li kien jagħti demmu biex jarana mexjin 'il quddiem. Konna minn dawk it-tfal li ma tiddejjaqx ikollok fil-klassi, l-aktar meta tasal xi inspection bħalma niftakar li kellna u li s-serħ riġniegħ ta' raġel kif wara kollox kien jixraqlu. Is-Sur Spiteri kien wieħed mill-aħjar teachers li qatt iltqajna magħhom, kemm bħala tifel u kemm bħala għalliem. Għalih li jgħallem lit-tfal ma kienx sempliċement impieg imma sejħa mill-aktar għolja. Min jaf kemm-il darba ġie l-iskola b'għajnejh idemmgħu u maħnuq. Jekk kellu xi nuqqas dan kien li jrid jgħallmek bilfors, trid u ma tridx, kapaċi u m'intix. Meta kien jara li minkejja l-isforz tiegħu kont tibqa' ma titgħallimx, flok jaċċetta l-fatt b'rassenjazzjoni, kien x'aktarx jinfexx fik. U minħabba f'hekk miskin kien jitlef ħafna milli jkun għamel u ġieli wkoll sab ruħu f'sara mal-ġenituri u ma ta' fuqu. Kien f'din is-sena li, mal-flaġelli li konna diġà ġarrabna, doqna ieħor li kompla nikket lil għadd mhux żgħir ta' familji waqt li werwer lil kulħadd. Għall-ħabta ta' tmiem is-sena 1942, xterdet ma' Malta il-polio jew il-paraliżi kif konna nsibuha. Lil min kienet tattakka, l-aktar fir-riġel, kienet tħallih immankat. Billi dil-marda tittieħed bħala prekawzjoni kienu għalqu l-iskejjel għal xi żmien. Nistgħu ngħidu mingħajr ma nkunu qed niddrammatizzaw iżżejjed li l-ġenerazzjoni tagħna rat minn kollox f'dawk il-ħames snin tal-gwerra. Ix-xhur f'din il-klassi gerbu malajr. Il-gwerra konna għodna nsejniha, għalkemm kien għad baqgħalha sentejn sħaħ biex tintemm uffiċjalment. F'Ġunju jew f'Lulju tal-1943 ersaqna għall-eżami għal-liċew u ħafna minna għaddew minkejja li għall-ewwel darba kienu għamlu l-eżami magħna tfal tal-mill-ħames u s-sitt klassi li kellhom sa erbatax-il sena. Dan kien sar, jekk niftakar tajjeb, biex jagħtu ċans lil dawk it-tfal li setgħu tilfuh minħabba l-gwerra. Xi xahar wara li konna għamilna l-eżami, aħna li konna għaddejna irċevejna karta biex immorru l-Belt għall-oral. Morna f'xi d-disgħa ta' filgħodu u meta irsaqna qalulna li kien għad baqgħalna ħafna biex imissna. Għall-ħabta ta' nofsinhar erġajna morna nittawlu ħalli naraw fiex konna iżda t-tweġiba li ħadna ma kinitx differenti minn ta' qabilha. Karozzi biex immorru lura d-dar ma kienx hemm. Ikel ma konniex ħsibna għalih u issa naqbdu nagħmlu. Xi ħadd mill-grupp li konna ġietu l-idea sublimi li noħorġu tliet soldi kull wieħed u mmorru naraw nixtru xi ħaġa tal-ikel minn ħdejn is-suq tal-belt. Konna erbgħa u b'xegħlin li dak iż-żmien kien jiswa daqs għoxrin ċenteżmu tal-lum, ma kellniex immorru batuti. Fil-fatt xtrajna ftit kirxa, iddubbajna nofs ħobża U morna ntaffu l-ġuħ li kellna fil-bitħa tal-palazz, taħt il-ħarsien tal-ġgant. Għajtuli għall-oral għal xi l-erbgħa ta' waranofsinhar. Weġibt il-mistoqsijiet li saruli u tlaqt lejn id-dar bil-mixi. Ftit ta' żmien wara ġiet il-karta li kienet għarrfitni li kont għaddejt mill-eżami għal-liċeo. L-ewwel tarġa tal-iskaluna tal-ħajja kont tlajtha. Il-fatt li kont dħalt fi skola oħra, ogħla u aqwa, kien għabbieni b'responsabiltajiet ġodda u mingħajr ma ridt bdejt ninqata' ħelu ħelu minn ma' sħabi tat-triq waqt li qbadt ħbieb ġodda. Iżda l-ħaġa li qatgħetni darba għal dejjem minn mar-reġiment kienet is-serqa ta' żarbun li ma kellix ħliefu. Kif fissirt qabel, il-ħwejjeġ u ż-żraben mhux biss kienu skarsi, lanqas biss kienu jeżistu fl-idejn. U meta kien jidher xi par żarbun, kont tħallas ġildek kollu għalih. Tistgħu taħsbu ommi kemm għamlitli twissijiet meta rnexxielha wara ħafna taħbit u manuvrar takkwista żarbun għalija? Ara ma ngħalaqx tilgħab bih. Jien fhimt mill-ewwel il-qagħda u daż-żarbun ħlieft li ngħożżu, tant li waħħaltha f'rasi li ma nkiddux bla bżonn. Iżda dak li m'għamlux riġlejja għamluh idejn xi ħadd minn sħabi. Konna qegħdin nilagħbu fil-bini mwaqqgħa u jien biex żgur ma ngħarqux, neħħejtu minn saqajja u dendiltu ma' siġra tar-rummien li kien hemm fil-bitħa. Sakemm dawwart wiċċi, iż-żarbun għosfur. Ħadd minn sħabi ma kien jaf x'sar minnu. Tgħidx kemm staqsejt u qallibt u fittixt. Kollu għal xejn. Rasi ħassejtha daqs qartalla. Aktar ma ridt nibża' għalih, aktar ma kont wgħedt lil ommi li kont se nieħu ħsiebu, aktar kelli nitilfu qabel il-waqt. Lil ommi kieku ma ridtx nuriha b'xejn, imma kif stajt? Li kelli żewġ pari forsi kont naħbila, imma par wieħed? Tistgħu taħsbu x'għamlitli meta saret taf? Tant tbaqbqet li ħsibt li ser tiġrilha xi ħaġa. Biex tagħqad, wara ftit daħal missieri li kien iġibhom bi kbar, ħafna aktar minn ommi, u nħallikom tobsru x'laqgħa sabiħa kelli dakinhar. U ma kontx tlumhom l-ommi u l-missieri ngħiduha. Iżda jien lanqas kelli tort sabarra li għamilt tant kemm xtaqt nibża' għaż-żarbun. Istħajjilkom tistaqsu x'għamilt? Iddubbajt b'żarbun ta' ħija li kien mill-inqas numru akbar milli nilbes jien. Imma mhux aħjar b'żarbun kbir milli b'xejn? L-inċident ikrah taż-Żarbun għallimni forsi lezzjoni l-aktar importanti li issa li jien bdejt nikber u kont dħalt fi skola sekondarja kien jeħtieġli nġib ruħi talli kont. Spiċċa l-logħob tal-kmamar u tar-riġmenti, ta' għases u nżul bil-paraxut, tal-bini mwaqqgħa u l-kordajts. Fi kliem ieħor, il-ħajja avventuruża li jien u min kien bħali u daqsi konna ngħixu. F'daqqa waħda, f'temp ta' ftit sigħat, kont kbirt. It-tfulija sabiħa, bil-krua kollha li kienet ġibet magħha l-gwerra, kont ħallejtha wara spallejja, u dħalt aktar kmieni minn sħabi fiż-żgħożija. F'dawn l-aħħar paġni, il-gwerra ftit li xejn semmejtha. Wara l-konvoj ta' Santa Marija, il-ġuħ kien ħalliena u billi l-attakki mill-ajru kienu kważi ġew fix-xejn, il-gwerra bdiet bħal tintesa minna t-tfal. Ma nafx il-kbar x'kienu jagħmlu. Nimmaġina li setgħu jibqgħu jsegwu l-gwerra fl-Ewropa u fil-Lvant imbiegħed permezz tar-radju u tal-gazzetti. Dan iż-żmien li qed nikteb fuqu ma kienx hawn l-għadd ta' ġurnali li hawn illum. Biss it-tagħrif fuq il-gwerra ma kienx nieqes. Ġo Raħal Ġdid kellna ħanut li kien iservi ta' ċentru ta' informazzjoni fuq il-gwerra. Mal-armaturi u l-ħġieġ ta' barra kien ikun hemm imwaħħla ritratti u artikli dwar dak li jkun qed jiġri fil-pajjiżi l-oħra tal-gwerra. Naturalment, l-aħbarijiet tajba. Hekk ir-rebħiet tal-Alleati kienu jingħataw l-akbar prominenza, waqt li t-telf x'aktarx ma kienx jissemma. Ħwejjeġ li saru f'kull pajjiż u li wieħed jifhimhom meta tqis li l-moral tal-poplu jiswa daqs il-balal u l-azzarini fi żmien il-gwerra. Dan iċ-ċentru ta' informazzjoni, l-Information Bureau, kien ikun miżgħud bin-nies. Kulħadd iħares ħalli jaqta' l-kurżità. Kull rebħa li l-Ingliżi u l-ħbieb kienu jagħmlu kienet tiġi mfakkra bil-bnadar iperpru. Niftakar meta Mussolini safa maqtul, sid il-ħanut ramalna tebut u bagħatna nduru bih mat-toroq ta' Raħal Ġdid. Tistgħu taħsbu x'funeral għamilnielu 'l dal-bniedem li konna ilna nisimgħu bih u b'Hitler kemm kellna għomor? Ġrajja oħra ta' ferħ kienet seħħet sentejn qabel. Naf li kont ma' ziti l-Belt u f'daqqa waħda rajt ħafna nies jiġru jxejru l-imkatar. kien għaddej ir-Re Ġorġ Sitta, missier ir-Reġina Eliżabbetta Tnejn, li kien ġie jagħmel żjara qasira lil dawn il-gżejjer u li sena qabel, għall-qlubija li kollna wrejna, kien weġġaħ bil-għotja tal-George Cross l-ogħla dekorazzjoni ċivili li seta' jagħtina. Il-fatt li kont rajt lir-Re kien imlieni b'ċertu ferħ. għax mingħajr ma ridt ftakart waħda mil-lezzjonijiet li kellna fil-ktieb tal-Malti u li kienet tagħtik x'tifhem li min jara lir-Re jkun għamel xi ħaġa barra minn did-dinja. Tlieta, erba' snin jagħmlu terz ta' tnax-il sena. Terz minn ħajjitna konna għaddejnieha fil-gwerra. Għalija, l-akbar xewqa ta' ħajti kienet li nerġgħu niġu fi żmien ta' paċi. Niftakar ċar daqs li kieku kien ilbieraħ li kont nipprova nġib quddiem għajnejja x'jiġifieri tkun tgħix fi żmien ta' paċi u ma kontx nista'. Kont inġib inċidenti bħal ngħidu aħna tibqa' rieqed matul il-lejl, ikollok ikel u ħlewwiet biżżejjed u ġugarelli kemm trid. Iżda l-ħajja normali ta' qabel il-gwerra ma kontx nista' nimmaġinha Tassew li l-ħajja kienet tjiebet ħafna. L-armaturi tal-ħwienet kienu reġgħu bdew bil-mod jimtlew bl-oġġetti tal-ikel u bil-ħwejjeġ. Kien hawn aktar karozzi jaħdmu fit-toroq. U meta tqis li l-attakki mill-ajru kienu intesew, tifhmu li t-tbatija tas-snin ta' qabel konna xħetniha wara spallejna. Il-Milied tal-1944 kien ieħor li bqajt niftakru għax għal darb'oħra għażluni biex nagħmel il-prietka tal-Milied. Din id-darba billi kont kbir ma kellix bżonn it-CU joqgħod jgħallimieli, dħalt għaliha waħdi. Meta spiċċajt il-prietka li għamilt fil-parroċċa ta' Raħal Ġdid, waqt il-purċissjoni tal-Mużew mort id-dar. Strieħajt ftit u mbagħad flimkien ma' ziju u ħija li kien suġġeritur, tlaqtni la l-għerien l-Gudja bil-karozzin biex nirrepeti il-prietka hemm. Dik is-sena l-quddiesa ħarġet f'nofs il-lejl u għalkemm il-gwerra kienet għadha ma spiċċatx, l-anġli setgħu jinstemgħu jikkunċertaw l-għanja tagħhom tant magħrufa Paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Jien kont fraħt li rġejt mort fir-raħal li kien tant lqagħna, iżda sentejn u nofs għal tifel huma żmien twil. Ħafna minn dawk li kienu abbatini qabel ma kinux għadhom hemm. Flokhom kien hemm oħrajn li jien ma kontx naf. X'ħin kont qed nilbes fis-sagristija, ħassejtni daqsxejn waħda bħal ħuta barra mill-ilma. Iżda meta ħriġt fuq il-presbiterju, u aktar u aktar meta tlajt fuq il-pulptu, erġajt ħassejtni bħalma kont tliet snin qabel, iben adottiv ta' wieħed mill-eqdem irħula ta' Malta. Sitt xhur wara, minn fuq ir-radju smajna li l-Ġermanja kienet ċediet, u għalhekk il-gwerra fl-Ewropa kienet intemmet. għal din l-aħbar, ħassejt ġo fija ferħ li ma stajtx infissru. Moħħi issa kien mistrieħ. Għalkemm tfal jien kont nifhem li l-qerda u l-mewt kienu ġirien tagħna lesti minn waqt għall-ieħor biex jaħbtu għalina u jaħsduna minn wiċċ id-dinja. Huwa veru li konna drajna nimxu id f'id mal-mewt bħalma jidhra kulħadd għax moħħ il-bniedem tista' tgħid jaċċetta kull qagħda, ukoll l-aktar waħda mwiegħra, iżda taħt il-qoxra, fis-subkonxju, kien hemm, nitkellem minni, biża' tal-ġenn. Biża' li wkoll illum, wara daż-żmien kollu, għadu jaħkimni kull meta bil-lejl noħlom bil-Ġermaniżi u bl-ajruplani jwaddbu l-bombi u jordmuni, jew suldati jiġru warajja u jisparawli. Il-ġerħa li għamlu fuqi dawk iż-żminijiet koroh ta' nies mirduma u ġebel imwaqqa', ta' riħa ta' porvli u ġelatina, ta' ġuħ u ħakk, ta' ljieli sħaħ midfun fil-kesħa xxoqq il-għadam tax-xelters, ta' tinwieħ ta' sireni f'nofs l-isbaħ irqad, ta' tfaqqiegħat itarrxu, ta' twerwir, ma titħassarx għax qiegħda mnaqqxa wisq fil-fond ta' moħħi. It-trab li jinġabar matul is-snin jista' jkun li għatta xi ftit dawn it-tifkiriet, iżda ma definhomx għal kollox, għax dawn ix-xbigħat u ħsejjes tal-gwerra saru ħaġa waħda miegħi. Huma llum biċċa minni. Huma l-wirt li jien u kull min kien bħali wiret mill-bnedmin boloh għatxana għal demm xulxin f'dawk is-snin mudlama tat-Tieni Gwerra Dinjija, u hemm jintemm Kapitlu Tnax.